Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 9 сыйныф укучысы Мухаммединова Лиана дөнья сәнгать мәдәниятен өйрәнү фәне буенча бөтен Россия олимпиадасының төбәк кара этабында призер, укытучысы Абдуллина Миләүшә Мәгъсүм кызы, сәхнәгә рәхим итегез. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының беренче сыйныф укучысы Әлдәмова Эльвина химия фәне буенча бөтен Россия олимпиадасының төбәк сарай этабында призер Татар әдәбияты фәне буенча республика олимпиадасы призеры, Олимпка юл олимпиадасында призер, узган уку елда үткәрелгән татар теле фәне буенча халыкара олимпиада абсолют җиңүче укытучылары Гариф Рәзилә Илдар кызы һәм Әгълетима Ландаш Илюс кызы. Илдин Анкам укытучысы Рәзилә Илдаровнаны сәхнәбез төренә чакырабыз.

Сәләтле балалар өчен Гүмәнәтләр гимназия интернаты 10 нчы сыйныф укучысы Ибраһимов Раил хокук фәне буенча Бөтен Россия Олимпиадасының төбәкара этабында призер укытучысы Абдуллина Миләүшә Мәгъсүм кызы. Ибраһимов Раил сәхнәбез күренә рәхмит. Бу ел сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 9 нчы сыйныф укучысы Галәветдинова Сәлимә рус теле фәне буенча Бөтенроссия олимпиадасының төбәкара этабында һәм рус теле фәне буенча республика олимпиадасында призер, укытучысы Шәгъзамова Энҗе Фирдәвис кызы. Сәхнәбез түренә рәхим итегез! Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 9-нчы сыйныф укучысы Ганиева Эльвира рус әдәбияты фәне буенча бөтен Россия олимпиадасының төбәк бөкара этабында һәм узган укуында үткәргән рус теле фәне буенча халыкара олимпиада призер укытучысы Саманта Гөлнар Илфас кызы. Сәхнәбез турына рәхим итегез.

кызы Шәрипова Чулпан Рәмзил кызы, Галиева Нәфисә һәм Ләйсән Рәшитовнаны сәхнәгә чакырабыз. Рәхмәт бик зур, истәлеккә фото. Районыбызның мәгариф өлкәсендә куйган хезмәтләре өчен Актаныш муниципаль районы башлыгының Рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр.

Әтәч төп гомуми белем бирү мәктәбе җитәкчесе Салихова Илзидә Сәгыйдулла кызын чакырабыз. Ул район башлыгының Рәхмәт хаты һәм 20 мең күләмендә акчалата премия белән бүләкләнә.
Молодец, әтәсләр!

Күпмедер периодтан соң нәтиҗәгә ирештеләр, Рәсәй күләмендә быел күбрәк булсын иде ат, уңышлар сезгә ярым. Кече урта гомуми белем бирү мәктәбе җитәкчесе Нургалиева Ландыш Саяф кызын чакырабыз.
Ул район башлыгының Рәхмәт хаты һәм 50 мең күләмендә бакчалата премия белән бүләкләнә. Укчыларга быел рәхмәт. Теге елларны без аларны критиковать итә торган идек. Быел алты, по-моему да. Укучылар өчен бик күп, быел Алла бирсә күбрәк булсын. Ярыймы?

Мин бая да әйтеп киттем, бик зур хезмәт. Хезмәт куймый гына мондый нәтиҗәгә ирешеп булмый. 93 урынның 56-сы гимназияныкы. Гимназия коллективына, укытучылар коллективына, аларның көне-төне эшләгән хезмәтенә бәя биреп китми мөмкин түгел. Шуңа күрә без шундый фикергә килдек. Миңа үк кергәннәр, беренче, икенче мәктәпне дә котлыйк дип, кече Подобного Алар миңа иллене ясыйбыз дигәннәр, ипока берсенеке унөч, берсенеке унике, Алла бирсә, киләсе елга аларга да тапшырырга язсын. Рәхмәт истәлеккә фото.